Mae dyn yn rhoi gwaith ar y teledu Mae'n strychian fel blaidd Mae galon yn gweidi Mae pawb sy'n ei weld wedi parlasu Bu wedi saith yn rhan bwysig o fywyd Dewi Morris Roberts ers blynyddoedd. Roedd yn cyfri'r eitem Cracyr Nadolig yn un o uchafbwyntiau ei flwyddyn, ac ar ôl cystadlu droeon, bu'n ffodus o gael ei ddewis un tro ac ennill copi o Resident Evil i'r Nintendo DS. Er gwaethaf annaddasrwydd y wobr, cyfrifodd y profiad yn un o freintiau mwyaf ei fywyd. Mae Gwion John Evans yn fasnachwr o Bwllheli sydd wedi dilyn gyrfa Angharad Mair ers y dechrau. Yn ogystal â bod yn ergyd bersonol, mae Cochi Angharad Mair o dîm cyflwyno heno, y rhaglen sy'n cymryd lle wedi saith, yn ergyd fasnachol sylweddol. Rai dyddiau yn unig cyn cyhoeddi'r fformat newydd, cyrhaeddodd cyflenwad o 10,000 o grysau Ti, Rwy'n Caru Angharad Mair gan ei gyflenwyr yn Nicaragua. Mae Mister a Misus Roberts Thomas wedi bod yn briod ers tair mlynedd. Gan eu bod nhw wedi bod yn edmygwyr o allbwn creadigol Tinopolis ers blynyddoedd, nid oedd hi'n syndod i'w cyfeillion eu bod nhw wedi dewis Wedi Saith fel thema i'w priodas. Darparwyd ffrog briodas Misus Roberts Thomas gan foutique Huw Ffasiwn yn Llandeilo. Darparwyd y gacen gan Enna ac fe baratoid y blodau gan Gerallt Pennant. Uchafbwynt y diwrnod, fodd bynnag, oedd parodrwydd John Hardy i arwain y gwasanaeth priodas. Mae'r brodyr Phillips yn rhedeg cwmni tacsis yn Llanelli ac mae Tinopolis yn un o'u prif gwsmeriaid. Bob dydd mi fydd y cwmni tacsis yn cludo llu o westeion o'r orsaf drenau ac o westai yr ardal i'r stiwdio. Gyda llai o gyllideb a llai o westeion, mae'r ffyrm dacsi deuluol eisoes yn teimlo effeithiau'r newid mawr. Gweledigaeth Elin Davies oedd cynnal y fforwm genedlaethol i gyd-lynu'r ymateb i'r newidiadau i wedi saith. Yn ogystal â bod yn weithgar gyda'r Urdd a'r ffermwyr ifanc, mae Elin wedi bod yn brysur iawn yng ngholofnau gohebiaeth Golwg a'r Cymro yn mynegi ei phryder am y newidiadau i wedi saith. Criw amrywiol wedi dod ynghyd gydag un amcan. Adfer wedi saith.
Rwy'n gwylio y byd ar y teledu, mae'r lluniau fel hyd, mor anodd yw credu bod pobl mewn poen, a trais yn cynyddu, rwy'n clywed yr oen, yr un sydd yn frefu. Felly os oes gennych chi unrhyw gwynion neu nabod rhywun sydd hefo cwynion ar hyn o bryd, gyrrwch nhw i fi ar ben y pumed faint, gwelwch dda.

Derbyniwyd awgrym Rhisiart Wiliam y dylid canolbwyntio'n sesiwn y prynhawn ar gynllwynio'r camau nesaf, a chynnal gweithdy ar sut i gynhyrchu rhaglen gylchgrawn broffesiynol. Felly, ond i i ti a ti 'di bod yn siarad â pobl yn y cymunedau, so bydden ni'n dwli clywed wrthoch chi. Dw i'n mynd i creu rhywbeth ynglŷn â sut i newid y cyfrifiadur mewn i Gymraeg, achos fi'n gweld lot o... Mae fe'n rhwydd cael rhywbeth fel rhyw tech whiz i neud e, nid oll o nhw, ond sa i'n tech whiz o gwbl, fi'n credu bydd e'n dda cael jyst rhywun arferol i dangos o dyma sut ma' newydd cyfrifiadu mewn i Gymraeg, so. Wr achos fi di gweld beth o'n i'n ffilmio yn y lle gyda Jamie, o'n i'n meddwl bod e'n eitha rubbish, mae'n edrych yn rubbish ar fid, ond wedyn pan chi'n gweld e ar y sgrin, chi'n meddwl waw, so sdim raid neud lot, a mae'n torri lawr y yr ofn fel chi'n dweud, so. Unwaith fi fi di cael gafel ar y golygu, wedyn i chi mynd ymlan. Felly fi'n credu y prif thing yw canolbwyntio sut i fel golygu y y pethau. O, o o gymaint o bobl efo ffo- efo ffôn symudol eu hunain, a'r syniad 'ma o ran neud blogs, a ac efallai ma' ma' hwnna'n rwbath efallai ddylen ni fod yn yn pw- pwsio rŵan mewn ffor. Brin iawn o bobl sy 'da ni ar hyn o bryd.